jiwanso le makamu i vito ra chanele leyikulukumba misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla jiwanso le makamu i vito ra presenter ya xiyimo xa le henhla misava hinkwayo Doctor Mashaka hi lava hi nga na vona namuntlha eh, tanihi muyeni wa hina Doctor Mashaka hi kombela mi xeweta vayingiseri eh na mixeweta vayingiseri hinkwavo na vavukeli hi mina dr sithole maxaka ya eh hi nge se nghena mhakeni doctor um ku na vanhu lava va va fambaka va kha va va hisa swi swa tin'anga eh, a ni tivi ku reason ku nga va ku ri mhaka ya ku eh, i vaprofeta kumbe i masiyoni kumbe i vana va xikwembu swi na khombo ku fika kwihi kumbe swi swi kahle ku fika kwihi swilo leswiya ya a ni ku a ni sungule ku swi khensa ni ku no swi kahle loko va hisa swilo swo ka swi nga ri kahle okay mara vonani leswi um muhaxi um ku fana ku mi yimisiwa hi hi mutrafiki mi le ku dirayivheni mi famba 200 ne a xikontirini madirayivha traffic a mi overtaker ne a ku ri mi tsutsuma ngopfu hi mani a tsutsuma ngopfu a ndzi ri se hi ndin'we se ku fana na muziyoni muziyoni a nga famba kumbe ko va muziyoni kumbe ko va nyanga a ku wehe u khome swilo swa ku loya a tlhaya swi teka swi nga mi endli nchumu swi vula ku nwe lowukulu Yeah. ya nga Loko se- chavi ku swi swa valoyi aha swi vula ku hi yenoyi lowukulu loyi a sungule ku hisa swa yena leswi a kotaka ku teka swa vuloyi swi nga a ndi swi swi dlaya vanhu mara yehe wa swi khoma a swi n'wi dlayi swo vula ku hi hi big hi hi noyi lowukulu Mm. se swiloyana switsongo leswi a nga swi twi nchumu yeah se swi vula ku loko yi sungula hi ku yi lava ku hisa a yi sunguleni hi swa yena that's why ni, ni komba xikombiso hi mtra- hi traffic yeah mi tsutsuma 250 exikontrini Mm. ku ri yena a mu yimisa a hindza 2 a va famba 300 afika yi a fika a nghena mahlweni ka n'wina ku no u ye u tsutsuma ngopfu Yeah. kasi hi mani a nga hi nsiya un'wana mina na wehe hi mani a nga la mahlweni Eh? Yeah. se ya tsutsumaka ngopfu ni nga ku swi so eh, muhaxi a yi fanele ku mi teka swilo swa ti- magona ku sungula khule na khale na khale khale na khale hina tin'anga hina magona a tinyimpi hi na magona a ku lapha vanhu hi na magona a ku femba hi na magona a ku susa swilo swo biha emirini wa munhu mm. loko se a susa swilo swo biha emirini kumbe va mu loyile hi susa vuloyi swi vula ku gona leri ri khome power ya ku hindza valoyi mm. se loko se mi ma teketela mi ma hisa swi vula ku loyi i rhume hi valoyi valoyi se va twa ku vava a va koti ku loya vanhu mm. va rhumela loyi ku famba ya teka magona laha yi ta kota ku yi getlela kahle hi vanhu yi tlanga hi vona yi ta kota ku va tirhisa kahle a yi nawu ya eh, hayi loko a ni ri muchuchisi a a kota a ni muchucha a ni khoto va va ya hi vumbhoni vumbhoni lebya twala na dr maxaka ku na vanhu lava va va fambaka tin'anga i khale va famba tin'anga a va kumi ku pfuneka se va luzi na ku tshemba um swi vangiwa hi yini ku munhu a a jika tin'anga ta ku talo a nga kumi ku pfuneka naswona loko munhu a ri ka xiyimo xexo ma kota ku n'wi pfuna n'wi ya ha kota ku n'wi pfuna lexi nga koho ku na miste kun'wana lowu endliwaka hi tin'anga na mm. munhu u fika ka ka nyanga i i na five years kumbe four years a karhi a lavana na mintirho a nga yi kumi mm. ye nyanga leyi i na murhi wa laki mm. muhaxi swa hambana murhi wa lucky na murhi wa ku susa swilo leswi swo biha emirini wa munhu a yi nchumu xin'we miri mimbirhi se vo tala loko munhu a fika a va sungula hi ku susa lexi xi endlaka ku ri a nga kumi ntirho no va sungula hi ku va ku hayi laha na murhi wa ku kuma ntirho wu koho murhi wa lucky teka u ya hlamba ta kuma ntirho kasi i hlambela henhla ka leswo swo biha leswi va nga mi chela swona kumbe va endle so va teke m- mikwembu ya ye va yi veka kun'wani se ya mi furarhela mm. hambi wo khizama hambi wo phahla hambi wo tirhisa mirhi mirhi leyi i nge tirhi mikwembu yi nga si yi amukela swi fana no nwa tiphilisi hi byala aha kumbe mi munuka a suwiti ri xikarhi ka ka plastic mi nga si khipa plastic leya mi chela non'wini na plastic mi ta yi twela kule xichukela mana a yi twakali kahle mhaka ku siwitsi leri laha ri ndzeni ka plastic se swi fana na swoleswo u fanele ku munhu loko a fika xo sungula u vona kahle wehe nyanga u vona u nga byeliwi hi muvabyi wehe u mu hlamusela ku no eh, nkingha ya wehe i va so na so na so na so u tshama u vona leswi na leswi u tlhela u mu byela na ku a yi khale u hlambile hi murhi wo karhi wa ku hlambisa hi muxaka wa vusona vusona vusona a ku siyavuma u ri wa ha ri koo kaya a ku siyavuma ku ri murula wu tirhi wa wu nga tirhi no a wu fanele va susa lexi wu fambaka na xo kumbe lexi va nga xi veka kumbe mikwembu ya we yi ku langutanga fanele i vuya ka we kusuhani va ta kota ku nyika murhi murhi lowu u ta tirha vhela swo leswi hi ndlela ya ku pfuna munhu u ta pfuneka munhu se vo tala va nyika munhu murhi va nga mi susanga swo biha va nga langutanga ku ri mikwembu ya i le kwihi se va tele vanhu va ku tirhisa vutivi ka tin'anga mm. tinyanga to tala vhela va tirhisa ku ri na swi tiva mina mina khale ni ri nyanga kasi that's why hina tihlolo un'wana na un'wana munhu a fika ka wena u fanele u cheka ku ri i fanele ku u mi pfuna hi murhi wa njhani un'wana u nga hlanganisa murhi u chela mafurha ya tinghala na tindlopfu na yini na yini na yini u kuma ku loko se u nyika munhu luya mikwembu ya yehe a yi lavi nghala mirhi leyi nga chela mafurha ya nghala ka yehe yi nge tirhi mara ka un'wana ka khosa i tirhile mara ka chauke swi nge tirhi se hi na problem ya tin'anga ta ku va tshama na bakete rin'we ra murhi ra laki hi chauke hi sithole hi moyana hi sibanda hi dluwayo hinkwavo va va hlamba hi murhi wun'we ene leswi nga cheriwa ka murhi luya kuma ku mikwembu yin'wana a yi swi lavi se swa endleka u loko u famba u kuma tin'anga ta ku fanitile to tiva ntlhanu wa tona u ta jikajika u tlhela u karhala ku eyi meni fambe ngopfu tin'anga ntlhanu wa tin'anga kasi a wu famba nyanga yin'we mhaka ku va tirhisa swilo swo fana se hi hi nawu wa vun'anga u fanele ku munhu u n'wi cheka u vona timhaka ta yena u cheka na ku mikwembi ya yena i lava yini loko ni n'wi nyika murhi lowu swi ta famba na u nga si n'wi nyika loko se u n'wi nyika wa swi ta ku a swi ta ku lungheni that's why van'wani vo tala loko va fika ka hina hambi wo n'wi chacha mali u n'wi byela ku nyika mali leyitsongo mina na van'wani vanhu va taka ka mina fika va lava ku pfuneka u kuma ku yi khala a tsutsuma ngopfu um ni ku ni nyike seven rand seven rand ya seven rand ku ka yi nga xavi xingo ni ku ni nyike yo a ni nyika ni mi endlela murhi a famba a ndzhaku swa two weeks kumbe n'hweti timbirhi tinharhu a vuya kwayi swo swa mina swi famba kahle hi mhaka ku a ni swi tiva ku ni ta mi pfuna se loko u nga swi tivi ku ri munhu loyi ta pfuneka u ta fositela ku eyi loko u nga ri na 5000 nge ku nyiki ene a tlhaka why mhaka wa ku a ndzi ku fana ku sorry a hi xivutiso xa n'wina no hlamusela ku fana ku munhu a fika anyangeni i ba tihlolo i ku wena u na famba na tokoloxo a ku siyavuma a ku hi khale u famba tin'anga u nga pfuneki a ri siyavuma a ku mintirho u yi kuma ku siyavuma ku satanga kowa ku siyavuma a ri na mali ya ku dya u hanya hi ku kombela a ku siyavuma a ku nyanga ni kombela ku pfuniwa u ri no ni lava 10000 rand a ku no ndi na 2000 rand leyi mi ni pfuna ndi ya endla endla ni ta vuya ni mu hakela a ku no swikwembu swi nge pfumeli kasi leswi swi nga vula ku meni hava mali kasi i mani kasi lava nga vula ku mi mali leyi ni hanya hi ku kombela kasi a yi swikwembu se why a ri a ala so wa swi tiva ku mirhi leyi a yi nga ta yi nge tirhi se loko a yi nga tirhi mirhi leyi a nga ta vuya mm. kasi loko u swi tiva ku swa tirha a yin'wana na yin'wana wa pfumela wa swi tiva ku i ta vuya se swi endla hi swo leswi u fanele ku nyanga loko u nyika munhu murhi u va xoku ri mirhi ya mehe ya tirha okay. hey. hi nge ni nge se rivala ku na vanhu vo tala masiku lama va va va bomba hi tinyoka um mi kuma ku munhu u fume swinene va ku xi xi na nyoka yi xi hlatela mali um ndzi ni twa na na un'wana wa wa wa wa valava ku yimbelela va ku duma swinene um a kha a trenda ku i na yona nyoka yi n'wi hlatela hambi fifty thousand siku na siku mara yi lava ku dya huku yi yi every day loko yi hlata mali yi hlata yi ri mali ya maphepha kumbe yi hlata yi ri njhani loko va ku munhu i na nyoka yi hlata ku mani mara wa yimbelela mm. wa ya yimbelela i lava yini loko a ya tigigini va n'wi nyika yini va n'wi hakela yini va n'wi nyika mali a ni swi twi leswi a mi hlamulaka kahle ni hlamuleni i na nyoka leyi mi nyikaka mali mm. mara i eka tigigi mm. tigigi leti kasi va mi nyika yini miliyoni vo 30000 25000 rand a tshika nyoka ya 50000 hi siku kumbe hi awara ne a chela petrol a nyika na nkarhi wa yena a ya cinacina henhla ka ka ka ka ka va rini lexi xa ku cina va cina kona i stage a kuma 20000 rand no a ni nga ta ku wa hemba ni ta ku no o phazama oh. mm, a nga hembi o phazama um eh ba makamu tiso ya laveka ndi na 40 years makume no 40 years sweswi ndi ri nyanga eh. ma swi tiva ku ni munhu wa la humaka mozambique mozambique hi famba ngopfu wo mozambique matiko mo tala ndhawu leyi nga khoma mirhi ya strong xikarhi ka mozambique zimbabwe tanzania south africa swaziland a ni ku matiko lama nga rhandzeka ndhawu leyi hi, hi, hi durban hi musapa a va ndhawini number one hi mozambique musapa tiko ra va ndhawu la ni humaka kona hi number one hi murhi mm. ka matiko ni nga ma hlaya hinkwawo lawa mm. number two hi durban a ka ha ri na kun'wani laha u nga ta kuma ku va ku va na murhi wo strong handle ka musapa na durban mm. ma ni twisisa ne tindhawu teleto ni ti fambile na va tiva hinkwayo hi maxaka ya mina a yi kona nyoka leyi yi hlandzaka mali and then loko mutwa munhu a vulavula hi nyoka ku ri loyi i na nyoka loyi i na nyoka hi munhu lowo ka a nga ri na mali laha xanisekaka xisiwana xi tiva ku kamba xi tiva nyoka xi tiva ku ri u dlaya vanhu u kuma mali swi tiwe xisiwana ende u tlhela u tivutisa ku i na pulani ya ku mali yi kumeka njhani why a nga swi endli a va na mali hi mhaka ku i le ku hluphekeni mara mi nge mi kumi munhu u kuma ku um vanhu i na timolo ne i na swi mavhengele i na swilo hinkwaswo a ku no nyoka ya ya fumisa a mi ta mi ta mi byela ku no swi lava ku u tirha u va na ti-connection swilo leswi swi koho swa hanya u va na murhi lowu tirhisaka ku vanhu va vusiku va nga ku pfali swilo swa wena va nga ku ambanisi na mikwembu ya wena um u rhandzwa hi vanhu hi murhi wo hlamba hi wona u tlhela u tirha no u ta va na mali mali leswiya swa ku ndzi na nyoka um nyoka leyi hlanda mali um a leswiya u va mm. ni ta ku yini mani i copa ndlopfu hi xibalakadza yi ti o hungasa leswi a swi kona loko mo va na pulani ya ku khoma lotho um eh, ba makamu mm. mi nge nyiki munhu un'wana mina maxaka aka bava mina maxaka aka mamani mina maxaka lama nga teka kona mina vomalume mina vomani hambi ka n'wina mali yi tele mi ta nyikela valavo murhi luya wa lotho ku ri va khoma tilo va nga ha mi kombeli mali ya n'wena yes loko mi ri na nyoka lihlandzaka mali hi nge voni xaka ra n'wina ri hlupheka mi nge yi ka tigigi mi byela va tigigi lakuti a ah, mi tlanga hi nkarhi n'wena tira mi ta teka nyoka mani tshika swa ku yimbelela mani kumbe hi yimbelela mahala ha hakirisa mm. se loko a humesa ngoma ya yi lava mali a ya ka tigigi i lava mali laha i na nyoka mi nyikaku mali a nga tirhanga mm. a o phazama a nga hembi se lava va ku lava tirhi doctor maxaka um eh, hi na mirhi leyi va nyikaku koho va hlamba um vanhu vo tala u kuma ku va dyondzile va na ti maphepha a vo ti-degree ti-diploma hinkwaswo mara hi mhaka ya swilo swa vusiku kumbe hi swilo swa ximoya swa vuloyi swi va pfalela ku ri va nga kumi mintirho eh, hi mona se hina loko va ta ka hina u kuma ku munhu i fu- i dyondze ngopfu a mutini loko va lava vanhu va rhumela ti-cv hambi ku va la timolweni va rhumela ti-cv CV ya va yi tiki va teka ya luya wa grade 10 lava nga ta tlhava muteka futhi va mudyondzisi va mi yisa ka course ya voho hi mali ya voho mali loyi a nga endla khale course a va muteki hi mhaka ya badi se loko a ta ka hina hi mu nyika murhi a hlamba kumbe a orhela kumbe hi mu tlhavela swi ye ku ku laveka yini emirini wa yena kumbe na mikwembu ya yena i lava yini mm. se hi mu nyika murhi a hlamba a endla swilo leswi a kuma ntirho a tirha okay. lexi nga kona ku sa kume ntirho ku va swi thola ni le ku tirheni mana a posi ya mina i le hansi ngopfu kumbe mali leyi ni holaka yitsongo ni kombela mi nyika murhi ni va na promotion ni kota ku hola mali ya ku nyawula mm. swi koho swoleswo mara swa ku hina yi nga teka nyoka hi mu nyika a leswi swi vulavula hi munhu wa ku pfumala leswiya laha u ka a na swilo swa yena a nga ta vulavula hi nyoka a swi koho swa nyoka na swo twisisani i teka nyoka yi gaqala ne a ku tanani ka mina ni ta mi pfuna mi ta kuma mali nyoka kasi wa lava mali ka vanhu nyoka leyi kasi yi ku nyika yini Eish. ma vona ku a yi a yi tiso Yeah. hayi vo phazama a va hembi a swa twala Eh. swinene hi nge se pfala Yeah. Ku namuntlha heyi nga ku hi taleriwinga ngopfu hi mahungu hi nge se pfala ku na vanhu van'wanyana um va lava vanhu like va ku rhandzana na vona yeah. kumbe vukati mm. eh van'wani va byi kuma mara loko va byi kuma swi tlhe swi swi nga yihelo swi fa kwalano problem yi va yi ri kwihi and va pfuneka njhani me i khale ni tirha hi vanhu yi hlambisa vanhu vanhu va kuma vukati va kuma mitirho va kuma vaxisati kumbe va xinuna mana ku na kun'wana u kuma ku um problem ya ku nuna loyi a nga mu lovoli a hi swa ku sati loyi i na badi i kume nuna na ye i na badi va mi endle swa ku a nga teki n'wansati oh, se i ta fika ka we a ku tshika a ya ka un'wana a mi tshika mm. ko fana na munhu wa ku a nga voni na lowa wa mbele wo ka a nga koti ku vulavula va tlanga bolo mm. va hlanganile mm. phela luya u ka a nga voni loko u raka bolo i ri hi korile a ndzi a nga swi voni ku tipala ti le kwihi ende na luya wa ku a nga koti ku vulavula Eh, eh, ku ri a yimisa voko ku ri no bolo a yi koranga Yeah. lwe lwa bofu a nga voni Swi ta- va ta gcina va endla yini loyi a raka na ya ku golo a raka na ya golo Ku- hi ku hlangana ka vanhu va tibadi nuna va mi endle swa ku a nga teki sati va mi endle swa ku a nga tekiwi se loko wo va na badi ya ku hlangana na vanhu va ku fana na wena u nga gcina se u va na vanhu va ntlhanu na vobava vo va ntlhanu mm. mara loko se a ta ka hina va tinga va tihlolo hi ba tihlolo hi cheka ku lexi xi endlaka ku ri a a va na badi ya ku hlangana vanhu ka va nga lavi ku teka ku nga va hi mikwembu ya ka voho kumbe va loye yehe kumbe va loye luya nga loyi a mi lavaka loyi a nga mi nyika n'wana a mi tshika hi vona ku no mistake u laka xisati mm. hi hlambisa sati loyi tlhela yi mu nyika murhi wa ku vuyisa mani nuna hi mhaka ku loko mo mi nyika murhi wa ku vuyisa nuna a nga si hlamba lexi xi endlaka ku ri a nga tekiwi xa ha ri koho emirini wa yena nuna a nga ta vuya se va tele vhela um muhaxi va famba tin'anga va lava ku vuyisa sati kumbe nuna u kuma ku a va vuyi kasi a va susi lexi xi nga hlongola sati kumbe xi xi nga songola nuna hlongola nuna emirini wa yena a va xi si susa va sungule ku vitana mani nsati luya kumbe nuna luya mirhi leyi nge teri kumbe i tata kan'we ka wena nuna luya kumbe nsati luya u vhela ku ni vuyile heyi a wu ku yini a etlela kan'we two days a tlhela a famba why lexi xi hlongolaka nsati kumbe nuna xa ha ri mirini wa wena murhi wa ku vitana wa tirha mara xa ku wa ku a tshama i nge tshami mhaka ku wehe ku na lexi nga tshama na wehe xi nga va xi ri xa munhu wa xinuna u ri wa xisati xi nga va xi ri munhu wa xisati u ri wa xinuna xi ti byela ku hi nuna wa mina se ku ri mirhi leyi i tirha u fanele ku ku susa xo lexo se u ta kota ku nyikiwa murhi wa ku nuna loyi a vuya wa vuya swa twala mi kumeka laha hi nga pfapfa ku nga tshama kola

hi cincacinca masiku okay. mugqivela loyi hi hala mugqivela loyi hi hala mara vanhu vo tala loko va lava ku ta ku fana swo swa swa vanhu va mabizimisi swa laki leyikulu i khale munhu a yimayima ngopfu ni rhandza ngopfu ku ri va tala a ni tshamaka koho swa ku laha xin'wana na xin'wana xi koho laha jenifes mm. e se ka tinomboro ta mina va nga ni kuma ka nomboro ya 073 20 98 376 eh va ni kuma kwalano va ka ti whatsapp ni va kona okay ina cancer hi fikisa sweswo amakumu ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi khensa na le ka muhumelerisi wa hina um hi khensa swinene dr maxaka um namuntlha a ni ri na energy hinkwayo a ni ni rhangi ni dya so hi khensile thank you